עס קומט אונז א הייליגע טאג פורים און די פרנסה טאג אין יאר, די א לעכטיגע די די הייליגע משה וואלף זאל נאך זען שטאש אדער געטאשט פורים ביים טיש, ואט היא אסתר נושאת חן בעיני כל רעהו, די יום טוב פון אסתר האט א חן ביי אלע אידישע קינדער, זיי פרעגן יעדע אידישע אינגעלע וועלכע יום טוב האסטו די בעסטע ליב פורים?

כ'וויל דערציילן א מעשה. ער קומט ארויף, ער דערציילט מיר אזוי, ער דערציילט מיר, ער דערציילט מיר, געדענקסט פאר צוויי צו תשפ ד האב איך געהאט א בחור אשר קטן בך און כ'האב מיך זייער געמוטשעט און כ'האב מיך דערמאנט טאקע, ער פלעגט מיר פארציילן דער אינגערמאן מוטשעט זיך מיט א בחור, מ'האט אים געלאזט געווארן פון די ישיבה פון יענע ישיבה, געווען שוואך, געפאלן אין יראת שמים, זיך א שווערע וועלט היינט, ער האט זיך געמוטשעט מיט אים. זאגט ער, עס איז געווען, איך האב מיר אריינגעלייגט אין עפעס א ישיבה, עפעס א ישיבה וואו מען געט זיך אפ מער מיט שוואכערע בחורים, און דארט געט מען זיך אפ, און זיי האבן זיך שוין אזוי געמוטשעט מיט אים, זיי קאלן מיך אן צען צוויי וואכן פאר פורים, מען ווארפט אים ארויס פון ישיבה, נישטא, מען קען אים נישט האלטן, נאכדעם זיי בחור נישט געהאט, מען ווארפט אים ארויס, שוין געווען ביי אזא מומחה, ביי אזא מומחה, ביי אזא מומחה. כ'האב שוין געצאלט געלטער פאר אלע מיני מומחים, ווילאנג ס'איז געווארן אז טאמער איין, טאמער א דער דער מומחה האט עפעס אנצוגיין צו עפעס א פראפעשענעל טויט, מנהל האט געזאגט אז טאמער דער דער מומחה נעמט זיך אונטער אז ער גייט אים האלטן אין די ראמען, ער גייט אים באגלייטן, ער גייט אים האלטן, ער גייט אים נעמען ריספאנסיביליטי, נעם איך אים אריין אויף ביז פסח, ביז סוף זמן, אדער נישט אבער אויף נעקסטן זמן מוז ער טרעפן א נייע שיעור. שוין, כ'האב געטראכט צו מיר, כ'דארף דאך האבן ריזיגע געלטער פאר דעם, כ'האב געטראכט צו מיר, ס'קומט פורים, כ'גיי ארומגיין שאפן געלט, כ'גיי זאגן פאר א אידישע מענטש, מאך מיך מיט א קינד, כ'האב גרויסע געלטער. כ'טראכט, כ'וועל ארומגיין פירן, כ'וועל מאכן א צען אלפים, צען טויזנט דאלער, זאל זיין געלט פאר טערעפיסטן. דאס איז מיין פלאן. כ'בין אפאר טעג פארן פירעם, קאלט מיך אן א חבר מיינער, דעם און דעם, דער און דער גרויסער, דער און דער משפיע גייט געבן א שיעור אויף יום טוב, א דרשה, הכנה לפירם. און אהינגעגאנגען. דער איד האט גערעדט פארהייטיגע ווערטער אז פורים איז א צייט וואס מען דארף, שטייט אין ספרים קדושים, מען דארף אויסטייטשן די מגילה אויף זיך אליינס, יעדער דארף זיך טרעפן אין די מגילה, אלע תפילות פון אסתר המלכה דארף מען שפירן ביי זיך אליינס, לבוא אל המלך לשכן עליו, זיך וואויל, און דער איד האט געזאגט, איך האב געקענט און געליידט די משפחה, איך האב געזאגט, איך האב געקענט און געליידט, האבן זיך געמוטשעט מיט רוחניות, האבן זיך פורים גוט גוט אויסגעבעטן, זענען זיך פון די הפכי, דער הפכי, דער מענטש אליינס איז געווארן איבערגעדרייט, געווארן א נייער מענטש. איז אלעס געווארן ברחניות, מ'קען זיך אלעס אויסבעטן פירות השטאט, איז מיר אריין אזוי אין די ביינער די די די די אז יענע שלש ידות, טראכט איך צו מיר, וויפיל גיי נאך געלט, וויפיל כ'קען נאך גיי נאך געלט, דאס האב איך זיכער דארף ספענדן צייט גיין פירן מספר צו אז מיין בחור זאל כאפן א גוטן ריק אין מח און זיך איבערדרייען, און וויפיל צייט ס'וועט בלייבן זיין נאך ביי נאך געלט, עלעך שמאכן די צען טויזנט, אזוי האב איך געטראכט צו זיך, פירן צוויי בין איך אויפגעשטאנען פארן דאווענען. בכל זאת איך האב פריוואט ווינקל איך האב אויסגעוויינט פארן אייבערשטן אחיך איכאב וראיתי בעבדא מלדתי רבונו של עולם איך קען מיך צוקוקן ווי א קינד וואס איך האב געבוירן ער וויל אוועקפאלן איך האב מורא געוויינט צום אייבערשטן ממש איך האב מיך אויסגעלאזט אין די נשמה אינצווישן איז האב איך שוין נישט געהאט צופיל צייט צו גיין איך געלט בין אריינגעפארן צו מיין מאמע שפעט נאכמיטאג אין שטאט זאגט ער מיר די מאמע איז א אלמנה. און עפעס דארט האט א אייניקל פון מיין מאמע, א אנדערע אייניקל, געוויסט מיין מאמע'ס אלמנה, זיי אליינס זענען געווען חברים פון ישיבה וואס קענען שפילן, איינער קען, איינער טראמפייטער און איינער, זיי זענען געקומען אביסל, ער מיט צוויי חברים וואס קענען שפילן, זענען געקומען דארט משמח זיין מיין מאמע, און

ער האט אים גוט באטראכט די דריי די דריי פערטל שעה, און ער האט באקומען עפעס א חוש ער פארשטייט צו אים, ער האט זיך געמאכט קשר, און און ער האט אים געזאגט, איך שפיר אז דיין פראבלעם איז אז דו קענסט נישט קיין עברית, ער האט געזאגט פאר מיין זון, יענער האט געזאגט פאר פאר פאר מיין פאר מיין שיף קטנ'ס זון, אזוי זאגט ער, און דו דארפסט דיך גיין לערנען עברית, ס'האט נישט געפאסט מודה זיין פאר מיין זון, איך זאל גיין א בחור זאל נישט קענען לערנען עברית, זאגט ער, איך האב מיך אויך געמוטשעט. די ווילסט די ווילסט די אנדערש ווי א צווייטער די האסט קיין די האסט קיין געדולד צו לערנען צו דאווענען ווייל ווייל ווייל די האסט קיין ווארט יעצט פארשטייסטו קענסט נישט זאגן די ווערטער איך האב אויך אזוי געהאט גיי לעז ברעך נישט דיין בושה ס'איז נישט קיין בושה גיי לערן צו עם למ מלמד עברי יא ווער א כיתה א' יונגעל א' ב' קמץ א' און פארלאנג האט אריינגעהאקט אינעם וואכן און וואכן ממש א פרי טערעפיסט פרי טערעפי. ער האט זיך אנגעגעבן מיט אים, געקאלט א דריי פערטל יאר אהין און צוריק, אז איר אינגל געגאנגען צו איר צו טערעפי און האט זיך געלערנט עברית, און האט אים בה מודה געווען, טאטי פארוואס האב איך מיך געשעמט, וואס האב איך נישט געהאט קיין נערוו צו זיצן אין שול, איך קען נישט דיין, וואס טו איך אין שול, איך קען נישט זאגן די עברית, איך קען נישט קיין עברית, און א געוואלדיגע אישי און זיי האבן בעצם יא מאפירן. חוץ מזה נאך פורים, א טאג צוויי טעג נאך פורים קאלט מיך אן דער מגיד שיעור פון די ישיבה, הער מיך אויס, דיין זון, גיי צו דעם און דעם מומחה, איז עס פיין און וואויל, איך האב מיך איבערגעטראכט אז דער און אנדערער א צווייטער מומחה, דו האסט מיר געזאגט דעם נאמען, אז ער וואלט בעסער פארשטאנען צו דיין זון, ער איז גאר א גרויסער מומחה, אבער איך האלט, אבער מען דארף האבן א קרעדיט קארד פאר דעם דארטן, אריינלייגן דארט, גיי סווייפן, יענער קאסט, ער איז א טייערער בחור, אבער עס לוינט זיך, איך האב נישט קיין קרעדיט קארד אריינצולייגן פון פאראויס. קשיר א נזק ביי די טאטע, יענער זיין זייט ווארעם גייט אריין א געטשיר אריין אין זייט ווארעם גייט האט אריין געלייגט זיין קרעדיט קארד ביי יענעם איז זיינס איך לייג אריין מיין קרעדיט קארד ער גייט ראטעווען דעם בחור קיין חבר במשך פון די קומענדיגע דריי פערטל יאהר האט מען אראפ געסעט צען טויזענט דאלער זיכער פון יענעמס קרעדיט קארד. און ער האט טאקע פארשטעלענט צו אים אינצווישן ביים זון אריין אין נייע ישיבה, און און און ער האט טאקע געהאט דעם נייעם מומחה און האט אים באגלייט און א געוואלדיגע שטודיע, איך קום היינט איך קוק היינט צוריק צוויי יאר צוריק, איך האב געמיינט איך גיי דאך צוזאמשטעלן צען טויזנט נאך אזא לייק, איך האב עס נישט דערלייגט, ווייל דער אייבערשטער האט מיר געשיקט אז א צווייטער האט מיר געצאלט א קרעדיט קארד וואס האט געשארט מער ווי צען טויזנט דאלער, און פלאס א בחור וואס האט זיך אפגעגעבן מיט אים פאר פרי, זאגט ער מיר דאס הייסט ממש. זאגט ער ממש איך זאג בעט דיך מענדל זיי האבן פארסט די מעשה פאר פירים אידן זאלן וויסן ווען א הארט וואך אי פירים קען מען אלעס איבערדרייען פירים איז א געוואלדיגע טאג אלע טויערן זענען אפן וואס זאגט ער מען האט דערנאך א גוט ווארט שטייט אין בית הנשארים תכסה האט דערנאך דא דא א בדחן אין קרית יואל דא א בדחן ר' משה שווארץ א מייני שווארץ טאטע אבער זיי זאגט אלעס גוטע ווערטל טוסטו א פסוק בעטן ר' שלום טעכסער, בעטן ר' שלום צו א פסק, בעטן ר' שלום טעכסער, פשוט פשט בעטן ר' שלום טעכסער, איינער ס'נישט ערליך דא אז די בויך זאל אלץ דארפן עסן נאך און נאך, האט ער געטייטשט, בעטן ר' שלום טעכסער, פארוואס איז מענטש א רשע? ווייל ס'פעלט אים פונעם בעטן, אז דאס בעטן דער אייבערשטער האט געהאלפן אז ס'קען אונז אלע ווערן, ער האט גענומען די א זון וואס איז געווען גאר שוואך, איך וויל נישט זאגן דא, שוואך שוואך, קוים קוים שבת, זייער שוואך געווען.